Għas-suġġett li jmiss minn wieħed għall-ieħor u propju issa ser nitkellmu dwar il-logħob tal-azzard, il-logħob liċenzjat f'pajjiżna, ma għandna lil Kane li miegħu ser nkun qed nitkellmu dwar dan is-suġġett. Kane sajd mill ehm, din l-entità, minn din il-fondazzjoni illi tixpruna l-ideat u l-ħsieb sabiex tgħin fl-iżvilupp ta' dawk l-individwi illi sfortunatament jinħakmu mill-vizzju tal-logħob. U proprju ma' Kane dalodu xtaqna nitkellmu dwar servizz partikolari illi Smajna dwaru ma nafx jumejn tlett ijiem ilu fl-aħbarijiet jidhirli, u xtaqna ftit nelaboraw ftit dwaru għaliex wieħed jistaqsi ftit x'inhu das-servizz, kif jitlgħu, forsi ttina ftit dettalji dwaru. L-ewwel nett l-għodwa tajba Kane. L-għodwa tajba lilek Quintin, lilek Lara u nsellem lit-telespettaturi kollha li naf li jkunu qegħdin isegwuna. Sewwa qed tgħid Quintin, biex nibda nixtieq nagħti daqsxejn ta' sfond, daqsxejn ta' background information rigward il-konsum tas-servizzi tal-logħob f'Malta għas-sena 2017. L-aħħar statistika li kienet ħarġet mill-Awtorità tal-Logħob kienet fl-2015. Sentejn wara reġgħu ħarġu statistika aġġornata. X'fiha din l-istatistika? Interessanti li wieħed ikun jaf. Fl-2017 il-poplu Malti nefaq 128 miljun ewro f'konsum ta' servizzi tal-logħob. 53 fil-mija lagħbu logħob bi flus. Issa minn daw minn din il-popolazzjoni 53 fil-mija li lagħbu l-logħob bi flus għandek iż-żgħażagħ tagħna, maġġoranza kbira minn 18 il sena 'l fuq, u għandek ċittadini adulti minn 45 sena 'l fuq. Issa minn dawk li lagħbu bi flus għandek wieħed fil-mija sa tnejn fil-mija rrapportaw vizzju.

X'qegħdin nipprovdu bħala servizz ta' għajnuna biex nirrispondi għall-mistoqsija tagħkom? Aħna fost is-servizzi għandna l-famuż self bearing system, formoli ta' esklużjoni. X'ikunu dawn il-formoli ta' esklużjoni? Persuna li qed tbati mill-vizzju tal-logħob Tista' tingħata għajnuna fil-proċess ta' rkupru tagħha billi timla applikazzjoni. Iċċemplilna fuq in-numru fuq il-helpline tagħna nazzjonali 1777. Tagħmel appuntament, tiġi from her own free will u timla applikazzjoni fejn permezz ta' din l-applikazzjoni se tkun qed teskludi lilha nnifisha minn ħwienet tal-logħob liċenzjati mal-Awtorità tal-Logħob jew inkella każinòs liċenzjati mal-Awtorità tal-Logħob, dak li nsejħulhom land-based gaming parlours. Issa, persuna tista' teskludi lilha nnifisha għal sitt xhur, sena jew perjodu indefinit. Issa, importanti li ngħid li jekk persuna tixtieq teskludi lilha nnifisha għal perjodu indefinit, trid iġġib magħha ċertifikat mediku mingħand professjonist mediku li fuq dan iċ-ċertifikat ikollha miktub li qed tbati mill-problema patoloġika tal-lo. Tiġi għandna, nimlew il-formla ta' esklużjoni, x'jiġri mbagħad? Jekk dil-persuna tapplika għal sena, pereżempju, u ġimgħa, ġimgħatejn wara e, tipprova tidħol f'ħanut tal-lob liċenzjat jew f'kasino liċenzjat, id-database jimmarka u ma tkunx tista' tidħol. Eh, Kejn, L-inizjattiva hija tajba, però jien naħseb imma il-problema trid tiġi li persuna trid tintabaħ li għandha l-vizzju li jiġri maħkuma minn vizzju. F'dan ir-rigward imma mbagħad x'inhu jsir għax naqblu li illi din l-inizjattiva servizz huwa wieħed tajjeb u semmek kemm bi. Però diġà qed ngħidu li trid tintabaħ, trid tmur għand tabib illi jtiegħek gwida u gwida ċara u mbagħad naslu għal dak il-pass, però jiġifieri hemmhekk qegħdin nitkellmu li hemm numru ta' stadji sakemm niġu biex niffirmaw din il-karta. Mhuwiex faċli li tintebaħ bil-vizzju. Eh, biex wieħed jintebaħ hemmhekk f'dan ir-rigward, x'tip ta' sforzi qegħdin isiru jien naf pereżempju mill-każinos, mill-ħwienet li hawn fl-irħula, eh, minn servizzi oħrajn li jeżistu, ġifieri hemmhekk hemm sforz li persuna tintebaħ hija l-aktar pass importanti u l-aktar pass diffiċli. Persuna għandha ssaqsi lilha nnifisha imma bħala finanzjament qed nissellef biex nilgħab, qed noħroġ flus jiena fil-logħob li suppost qiegħed niffinanzjhom għal affarijiet aktar importanti fil-ħajja. Il-logħob qed jieħu l-ewwel post u l-familja, il-ħbieb, ir-relazzjonijiet soċjali tiegħi, ix-xogħol. qed jieħdu t-tieni t-tielet post. Però jekk tkun maħkum minn vizzju dawn l-affarijiet ma jiġux f'moħħok żgur, jiġifieri għax kieku ma iva, tħakemx minn iva, vizzju. U aktar diffiċli minn hekk il-ħafna gaming companies ovvjament il-gaming hawn Malta qed jagħti boost finanzjarju tajjeb ħafna u ovvjament ir-reklamar li persuna tiġi mħeġġa biex tilgħab illum il-ġurnata saret easy. Anke li persuna jilgħab mill-kumdità ta' daru llum bit-teknoloġija, bil-mobiles, bl-iPads, saret ħafna easy. Iva, kif qed tgħid tajjeb ħafna Quintin, diffiċli immens li persuna jirrealizza. Aħna inkomplu min-naħa tal-Fondazzjoni inkomplu ngħarrfu lin-nies hemm barra x'inhuma l-mistoqsijiet li wieħed għandu jgħid lilu nnifsu, x'inhi l-importanza li tkun responsabbli, li tagħmel limitu finanzjarju u ta' ħin, mhux biss liċ-ċittadini adulti, imma qegħdin nittakiljaw ukoll lit-tfal minn età tenera fl-iskejjel tagħna wkoll. Temmen li l-problema tal-logħob f'pajjiżna qiegħda tikber maż-żmien?
Ara, bħala persuni li irrapportaw vizzju, presso poco bqajna bl-istess ċifri, bqajna bl-istess numri. Mhumiex numri allarmanti u huma fl-istess medja Ewropea. Ma rrid nallarma l-ħadd, imma xorta waħda L-għajnuna għandha tkun hemm, l-għajnuna qiegħda hemm, ċemplulna mhux biss lilna li niffaċċjaw lil dawn il-persuni imma wkoll aġenziji terzi li dejjem insemmihom u importanti li nkomplu naħdmu id f'id bħal Caritas, Gamblers Anonymous, FSWS u kif ukoll anke Richmond Foundation fost aġenziji differenti. Kane, ma rridx niddubita ovvjament il-ħidma tagħkom, però l-aċċessibilità għall-gaming għal-logħob tal-azzard faċli insomma, saret faċli immens, ġifieri llum ma tridx tmur tħabbat il-bieb ta' ħanut jew tmur każinò jew illum fuq il-mobile jien issa nista' nilgħab, nista' nilgħab fuq logħba tal-futbol, nista' nilgħab logħba illi fiha nnifisha li tinħallas u hemmhekk hemm ħsieb ta' min ħa jirbaħ u mhux ħa jirbaħ. Kif ser tiġġieled it-teknoloġija? Ekku, hemm.
Jew l-aċċess teknoloġiku. Da sforz ieħor li qed isir mill-Awtorità tal-Logħob f'dan ir-rigward bdejna naħdmu għadna l-bogħod tamma bdejna naħdmu bil-mod il-mod fuq unified self exclusion li persuna tibqa' teskludi lilha nnifisha minn daw il-land based gaming parlours imma kif qed jgħid tajjeb Quintin illum id-dinja tal-online hija vasta immens. Allura qegħdin nippruvaw li barra li teskludi persuna lilha nnifisha mill-land-based gaming parlors, tkun tista' teskludi lilha nnifisha wkoll minn dawn l-online websites dejjem liċenzjati mal-Awtorità tal-Logħob. U hekk inkomplu nferx, nwessgħu l-firxa ta' għajnuna. Ken, grazzi ħafna li kont magħna dalodu. L-għodwa tajba lilek mill-ġdid. Klara, ara naqra barra llum x'ġurnata sabiħa għandna, ġifieri mistennija.